a khensa ku va mi pfulele chanele ya matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel kombela mi subscribe ku chanele yi kota ku kula ku fana na ti chanel letin'wana ni lava ku vulavula hi mhaka leyiwani ku na vatswari van'wanyana or ku na vanhu van'wanyana va tsutsumisana na mali evuton'wini va rivala vumundzuku bya n'wana or vumundzuku bya vanhu mi ni twa kahle ku ni ya kwihi Xana n'wana loko ku ri ke ni n'wana yaloye wa vabya i vabya mavabyi mo karhi a ni yi n'wi yisa ka dokodela va fika va n'wi kambela ivi va n'wi nyika tiphilisi ivi mi kuma ku un'wana i vabya mavabyi mo karhi a ma holi mavabyi lamawani ivi hi n'wi teka hi n'wi yisa kwihi ka valavo vona vo hlahluva or vafundhisi vo karhi. va fika va n'wi khongelela ivi mi pfunisa a ku hayi loyiwani i na swikwembu loyi loyiwani va ka vona hi vona va n'wi vabyisaka a yi a ya chayeriwa ivi mi ku muporofeta loyiwani i porofeta mavunwa ivi mi ya ku a ka n'anga yo karhi na yona yi fika yi n'wi byela yi ku hayi loyi na swikwembu loyi i lava ku chayeriwa loko n'wana yaloye mi kuma ku i na vo ma thirteen years or fourteen years. fambani kwale ka n'anga yeleyo mi fika mi yi byela ku hayi govela n'wana loyi hi kombela ku mi byela ve le hansi ku a rhanga a dyondza xikolo a heta a ya ne le yunivhesiti kumbe a ya tirhela mintirho ya mavoko loko a hetini hi kona a nga ta kota ku ta a ta chayeriwa i ta chayerisiwa hi yini hi mali ya yena. Va ta swi endla sweswo tano ku govela ivi swi endliwa ivi ku vikiwa va le hansi va byeriwa ivi le hansi va swi twisisa. N'wana i ta hola mavabyi ivi a ya exikolweni a heta vo grade twelve a ya na le tiyunivhesiti a heta ivi a sungula ku tirha. Ivi loko a ri ku tirheni mi kuma ku endzhaku ka malembe mambirhi manharhu bya vuya vuvabyi lebyiya a ri na byona a ha ri ntsongo. ivi loko byi vuya ivi laha kaya va ku hayi mhani munhu loyi tshama hi n'wi yisa ka n'anga yo karhi malembe ma ndzhaku or ka muporofeta wo karhi munhu loyi i na xikwembu a yi ku a yi ku chayeriweni ta swi tanihileswi hi nga va byela ku va a va yimi nyana a rhanga a heta xikolo ivi n'wana a ya a ya chayeriwa i ta va ri na vo ma twenty something years ivi a chayeriwa ivi a sungula yini. a horisa vanhu mavabyi mi kuma van'wani va tshika na mintirho leyi va yi tirhaka xa vona ku ri ku ku pfuna vanhu va tshungula vanhu mara lava mi kuma ku va fositela vana lavatsongo va ya ku thwaseni hi mhaka yo tsutsumisana na mali i kuma ku n'wana yaloye loko swi fika xikarhi swi fika swi yima swilo leswiya swi ku tsi ivi vanhu va tiko va sungula ku pumba n'wana vuloyi van'wani va pfa nga no n'wi thya hi mavito va ku i n'anga mbhumbhuru I n'anga yo hlahluba mavunwa mara loko a mi lo n'wi tshika n'wana yaloye a ze a vupfa emiehleketweni a kota ku tiva ku leri i biriviri ra bava leri i chukele ra nyanganya ivi then a kota ku endla ku ya ku thwaseni se van'wani loko mo languta tindhawu to fana na vo Soshanguve, Mavopani ivi hi tsutsuma hi ya vo Soweto. mi ta kuma vana lavatsongo lomu tixopeni lomu timolweni yini va mbale tinjeti va bohe vuhlalu va endle swilo swa swa vun'anga a ri n'wana ntsanana that's why va ku yini ku na xiyimbeleri xin'wana xi ku hina hi tiva tin'anga ti tshama ti basile ti sasekile i ta n'wi vona hi loko a fika a nghena a a a ndhumeni laha hlahluvelaka kona ku i n'anga. loko a huma ndumbeni wa hluvula leswiya swa Xikwembu a ti jikajikela a tiyela hala na hala mara lavo mi kuma ku munhu i tata molo ndhawu leyi hinkwayo loyiwani na miceka liya a ri n'wana ntsanana mi fanele mi tshama hansi mi yi langutisisa kahle munhu i thwasa evun'angeni loko a ri nkulukumba kumbe a vupfile emiehleketweni loko mo yisa n'wana wa thirteen years a nga ngheni n'anga yi fika yi teka n'wana yaloye ku loyiwani na n'wi thwasisa loyi vheta ni mi swi hlaya kambirhi ka nharhu yaloye yi tsutsumisana na yini i tsutsumisana na vun'anga ende vun'anga a hi leswo swo i pfuka nampundzu ku ya ku thwaseni vun'anga ni nga vabya tanihileswi ni vulaka i va ka hina va ku hayi a yi ku thwaseni i va hlahluvana na tinhlolo ti va byela ntiyiso tin'anga to fika vo matlhari ti kha ti va byela ku ni fanele ni thwasa. ni ta thwasisiwa. Mara leswiya swo u kuma ku i pfuka nampundzu i heta ku hlamba matini wena hi wena endleleni grum i ya ku thwaseni ivi n'anga yi fika yi pfumela after vo ma two months munhu loyi wa vuya se va ri i n'anga. I swi tokotele nkarhi muni swo tiva mimirhi swo tiva tinhlolo swo tiva swilo leswi hinkwaswo se hi tivonela vanhu va ka hina dankie.